Salam watandaşlar. Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky kärdeşlerime, watandaşlaryma ýüzlenmekçi. Bir kiçiräjik gepleşik geçirjek. Şu türkmenleň beýnisine Ters işleýän nakyllar hakda birazajyk aýdyp üstünde durup geçjekde. Şu nakyllaryň köpüsi tersine düzülipdir, tersine işleýärdi. Onam biziň beýnimize oturdypdyrlar. Ine diýä türkmenlerde bar şuny ýa nakyl barda akmak sürer döwran diýä akylly muň haýran diýä. Akmak kim bolýa? Akmal ene gaý işgärleri, mähemäň işgärleri, bu ýokary okuw jaýlarda işleýän dekanlar, mugallymlar parahorlar ýa bu türkmenleri, türkmen milletimizi genosid edip oturan jenaýatçy topar. Şolaryň daş-töweregi, aýaklary. Ine biz akmaklar hataryna girýäda. Bizem indi öz ýanymyzdan akylly hasap edýäda. Görýäs, hä, düşündik, akmaklar şuň ýaly iş edýär. Geliň-de biziň, bizem akylly bolup, akmagyň garşysyna söweşip başlalyň. Otuz ýyl boldy, biz akmagyň garşysyna näme üçin göreşemzok? akmagyň edýän işlerini diňe biz kabul etmeli. Geliň watandaşlar biz indi şu günden şeýle kabul etmäli şuny. Akylly bolup akmagyň garşysyna göreşeliň. Ine bu nakyl şeýle subut edýän. Ynha ýene bir gynançly bir temaň üstünde durup geçjekde. Ýene inkubatora bilýänsiňiz bir bir yeşigiň içine ýumurtga goýsaň jüýje çykýar-da. O toga soksaň. Jüýje çykýar. O jüýjelerem bir setkanyň içine salsaň, ondan iýmit berseň, suw berseň, ulalýar-a ol. Towuk bolar, horaz bolar. Türkmenlerde-de görünmeýän inkubator bar-da. Olam nähili? Biziň çagalarymyz daşary ýurtda okap ýörler-ä. Oglanlarymyz gyzlarymyz pyçalyň elinden diýip pula aňyrdan jenaýatçy topar problema döretdi. Geçirip bolanok da, pul geçirip bolanok. A pul geçmese de çaga nirden ol okasynmy ýa işlesinmi? Şeýdip okuwdan ýykylýar. Indi oglanjyk bolsa ýagşy, eýdýär-beýdýär, kynam bolsa Okuny taşlaýar-da bir ýerde gününi görmek üçin işleýär-ä. Dogry, ol içine giresi gelýändir, ol ýollar ýapyk-a. Bizem sesimizi çykarman otyrys. Indi bu gyz çagalaram jynsy gatnaşyklara wynujden şo tarapa barmaly bolýar. Ynha, öwün Halmyrat aga bilen Olýa Çaryýewna gepleşigini diňläp, şo taýda Gözüme ýaş aýlaman şony diňläp bilmedim watandaşlar. Men şo çagalary öz çagam ýaly kabul edýända şoňa düşünip bilýäňizmi? Hany bulaň ene atasy? Ow men häzir men häzir ölýänem bolsam men öz çagamdan habar tutaryn a. Häzir ölýänem bolsam. Men öljek, ýöne men çagamdan habar tutar. Çagamy gorar. Men şoň üçin ýaradyldym. Hany bulan ene-atasy? Olar inkubatordan çykanok-a. Ene-atalar, gürläň, çagalaňyzdan habar tutuň. Doňuzam öz çagasyna seredýändir o. Şolam çagasyny emdirýä. Doňuz. Siz köpiňiz doňuzçada ýok. Bigaýrat, nadan. Ine ýene watandaşlar ýene bir aýtjak zadym ine şu Halkyň sesi kanalyna tüweleme soňky wagtlar gaty gowy ýörgünli gidip dur. Köpüňiz beýniňiz açyldy, gözüňiz açyldy, düşünjäňiz artdy. Şu kommentler zatlary okaýan, göni efir bolýar, görýän. Sypdyrman hemmesine girýänem köplenç ýagdaýym tapsam wagtym bar wagty şeýdip özümem çykyş edýän ony men dilim ap diýemokda ýöne şol komment ýazýan watandaşlaryma ýüzlenýände oglanlar gyzlaram bar gelnemiz bar sizden ullakan haýyşt Sizem öz başyňyza saýt açyň ýa Halkyň sesi kanalyny ünem ediň. Ol ýüzüňizi açyň, ýapyň, ol öz nemäňiz, öz işiňiz. Hökman däldir ol ýüzüňi açyp gürlemek. Şeýdiňde birazajyk ädim-ädim öz içiňizdäkini aýdyň, gürläň. Aý bir bäş minut bolsun, alty minut bolsun, şeýdip gürlemäni azajyk öwreniň. Menem başda dogrusy komendam ýazyp bilemokdym. Ynanaýyň şuňa. Gürlemek-ä beýlede dursun. Onuň oturýan turýan, oturyp-turup pikir etdim men näme üçin şeýle diýende, özüm öz-özüme sorag berýän-de. Näme üçin men O biri gürleýä, çykyş edýä ol men näme üçin gürläp bilemok şoň gal diýende. Men öz özüme zastavit edýände. Sen gürle. Sen haçan gürlejek? Şeýdip bäş minut gürledim, soň alty minut boldy, soň on minut boldy. Ilki depdere ýazyp başladym. Atomyna şeýdip özbaşdak gürläp uradym. Şeýdip gürlemäni nem ediň. Öwreniň watandaşlar. Şeýdip biz köpeleliň-de, biz watanymyza dolanylyň. Köpçülik bolup bol almaly bu zatlary. Şol bir belli adamlar çykyş edip otyrlar şuny diňleýäs-de, kabul edýäs-de durs gapdalynda seredip. Şoň üçin hemmäňizden ullakan haýyşt gürlemäni, gepleşmäni, hawa, ýerine ýetirmäni öwreniň. Öwreniň, hökman gerekdir, elmydama gerek şu zatlar. Çykyş ediň, watandaşlar, köpeleliň. Näçe biz köp boldugymyzça, edil Türkmenistanyň içine edil bir günde girýärsiň, bir günde albam bolýar. Halk bolmasa, Ol sanaýmaly adam bilen bu zatlar eýgertmeýär. Näme üçin? Oňam sebäbi siz halk düşünmeli, şu zatlary bilmeli, şu zatlary görmeli. Siziň aňyňyzda oturmaly şoň ýalandygyny, kimiň töhmet atýandygyny. Kim şular ýaly genosid edýändigini siz şu zatlara düşünen günüňiz täze türkmen ha şeýdibem gurp bolýa watandaşlar. Ine sizden ullakan haýyştym şy biz köpeleliň çykyşlaryňyzy köpeldiň şu zatlary öwreniň. Bolýa watandaşlar hemmäňize saglyk täze Türkmenistanam saglyk bolsa gurarys ýerli ýerden çykyşyň çykyş ediň oňarsaňyz onluklar dörediň başda kyndyr onluk döretmek iki boluň soňun üç bolarsyňyz bolsa dört bolarsyňyz haýsam bolsa bir işiň başyna baranyňyzda şony bolanok diýip barsaňyz o bolýan däldir. Men näme üçin şuny başaryp bilemok? Şu bolýar diýip barsaň, şo bolýandyr, watandaşlar. O kelläňizdäki bolanok diýilýän bir çip ýatyr-da, şo çibi zyňyň-da, bolýan çip bar, şo çibem kelläňizde goýuň. Şonda bolýar-da. Allatagala adamzada hemme zat beripdir. Özem bolýan zatlary beripdir. bolmaýan zatlar däl. Hemme zadam edip bolýar. Ýöne oňa želaniýe gerek, orsça aýdýarlar, želaniýe. Höwes gerek, ugruna çykmasy gerek. Koneşno, ýaltansaň, aý bolýar-laý diýip ýörseň, ol hiç haçanam bolanok. Boldurmak üçin özüňden başlamaly, höwesiň bolmaly, gaýduwsyz bolmaly. Bu gaýduwsyzlyk, höwes, želaniýe hemme adamda-da bardyr. Şony ýöne oýandyryp bileňizok. Oýandyryň şuny watandaşlar. Oýanýandyr, bolýandyr. Biz adam-a. Dawaý, akmagyň garşysyna akylly bolup söweşeliň. Sag boluň watandaşlar.